so i have a lot alright saka uh, i have a lot of people who are saying shona so vanhu vanotaura shona handisi kugara zvangu because i want to go to instagram uh, inzwai munzwe vakadzi vari mudzimba musarwe nemahure evarume neither should you fight with your husbands the secrets of knowing what a man wants is understanding your husbands maakudzoka kuti kana muchitambira masalary akakura kudarika varume venyu makuda kuita varume mumba you are still women ladies why am i always facing to women nekuti bhaibheri rinoti musha mukadzi hapana patakambonzwa zvinzi musha murume zvinonzi

it needs support so vakadzi vazhinji talking from a perspective yehure i'm not talking from a perspective yemukadzi wemumba ndakazvitadza but i'm now talking from a perspective yehure vakadzi vazhinji you are missing it vakadzi vemumba don't fight with mahure evarume venyu varume venyu vari kubhoikana nenyaya yekuti mukadzi one gore rese anosvota mukadzi one gore rese anosvota inonzi variety thats why pamunoenda kuchina kuya kuya vakadzi muchikurudzirwa kunzi chekai bvudzi chimboisai mawiv chimbopfekai mashort chimbopfekai malong skates chimbopfekai chino variety is needed when you are married but variety rako haungachinje beche you know you cannot change the pussy and say mangwana ndi ndine beche remunhu mudhafu mangwana ndine beche remunhu mutete beche rako ingori beche rako so beche iroro ndo riri kubhoikana nevarume venyu that's why they are coming to us vachitsvaga something chiri different but you are missing it nenyaya yekuti pavari kudzoka kumba muri kuvatuka wodzoka kwatiri regedza murume aite zvaari kuita trust me hapana murume anomboti ari kuda kukwira hure zvekuti anokanganwa varume vanokanganwa vanawo mapenzi murume iye anotopenga brain kokai unoza kune varume vanopenga iye murume iye anopenga iyeye murume iyeye anopenga you understand me so get, get me right vakadzi vemumba musarwe nesu mahure don't even fight with your men know the weakness of your men respect your men ende varume venyuka zvavasingadi havadi kufumurwa pakazara vanhu kuti hee ndakazomubata aine hure hee ndakazo havadi men will always have their ego men will always have their massage their egos ah baba vemwana tanzwa mazuva ano muri kudanana nanenge vakadii ah vanoita nezvei munongozoti haisi tiriko zvedu kwezi tinokuenda kupi ndisu magogodero ende makamboona kune varume vanorespectwa nevakadzi vavo vanoita zvemahure haambofa akaita kana five years nehure one anochinja hure achienda kune hure achi but hapana munhu anonzi mukadzi wemumba akachinjwa first wife will always be first wife you miss it there nangouya kuzokurangaridzai kuti you are still the first wives don't go and tswinya taona vhidhiyo yanga ichienda kuzim celeb mukadzi mukuru kunotswinya hure remurume nzeve imagine if it was me i was going kurova maiguru yavo ndoti dzokerai kumba ndiri pabasa angatori pabasa hure iroro rakatongwa rakatoita moyo uchena hure iroro kunzi waya kuzorova taterishasi ndokurovai maiguru zvezve kokubikai ndakubikai ndonyepa murume wenyu panzwa kuti ii ndarohwa nemukadzi wako mukadzi wako anorohwa musatambe nemahure because hure haufa wakakombita nehure mukadzi wemumba tiri vanhu vanoziva n'anga zviya zviya zvekupedzisira senge inini kana ndiri ini zvangu inini i know n'anga from country to country because i'm a celebrity uh, who's known by all over the world so every african country kune n'anga dzangu saka musatambe nemahure munofa muchiri kudzida dzimba idzi its a word of advice vana amai vemumba musanetsane nemahure mahure ari dangerous uri kusvikoenda kubasa kwehure kunodii kududi ipapo wamutswinya nzee murume wako anopedza three days achirara ndakagara pasi nemutswini wangu ini mutswini wangu mukwasho wangu givanzi he haasi kubvirawo chichichi chine mahure nechii ndikati haunetsane nemahure murume make sure kuti murume paari kuenda kumba kwehure ane trousers rakaiswa mupono make sure kuti murume paari kuenda kumba kwehure sheti yake iri kupenya so that akauya zvakasviba unoti mainini dai maitoka muchimbowacha hembe dzababa because vakauya dzakachena be secure you can never control a dick you can kana isu takagona kuchekesa mboro iwewo zveigona kuikontrola kukontrola yako yemurume wako inotomirira mapeche no its just a lesson handi vakadzi vemba munogara muchii ndokusiyai nhasi ndauya kuzokudzidzisai because inini i am a jack of all trades ndikutoita master class kana uri mukadzi wemumba umbwa watobata chinonzi chidzidzo icho number one haubate foni yemurume mumba hamubatwe foni yemurume chero zvikaenda sechero isina password ipa baba chinzvimbo chavo mumba isu mahure hatibate mafoni evarume enyu cross bible mahure ari pana pandipupurirei o oh, hatibate mafoni evarume venyu ndosaka varume venyu achidzoka takukupai answer sheet kuti zvikurerukirei vakadzi vemumba you are missing it you are missing it number one isusu regulation yedu mahure hatibate mafoni evarume venyu varume venyu vanotoenda kunogeza vapedza kuti kwira foni yavo iri apa anotongodzoka paaisiya iripo ndopaishi hatina kana nguva nemafoni tine nguva nemari dzavanotisiyira nemarend avanotibhadharira thats what we have time for so we will massage your husband's ego tovadetemba nemutupo ee madyira chikandamina nungu wamambo ndimi makapfura ibwe rikabuda muto kukukudede mamutupo wema iwo unoti kana asvika kumba george Your food is in the microwave. Hey, honey, I what do you want me? Just take a pizza. I'm watching Tatelicious on live. Honey, isu sinotosiya izvi kana varume vauya ndinomboita time and ndisingaiti malive ka tete chikembesa tete takakembesa zvaita kuti we can lie down we can prostrate on the ground tichiudza varume venyu kuti baba baba mauya zvamauya zvanaka comrade magetsi akubhadharwa rendi akubhadharwa you, you understand what im saying so vakadzi vemumba don't have this kind of hure rinonondiona ende mahure i want now kuti muchiita unity mukanzwa kunzi kwauya mukadzi ari kukuroverai murume mahure batanai mutsondokote mukadzi yeye adzokere kumba kwemurume wake because mahure isusu hatina kana kumbotengerwa dzimba vakadzi ava vemudzimba ava vatori nedzimba dzavakatengerwa nemarume avo dzemuchato these wives vari kuuya vachitirova kuti kuti tangwena twedu kumaflats kwedu kutumaapartments twedu twatiri kurenderwa hatitomborina kana so this time we have to change gear pakanzi pauya mukadzi wemunhu ari kurova hure kana uchiziva kana uri muwhatsapp group rehure owati asikana huyai kuchisipiti asikana huyai kumandara asikana ari padhuze nekumabvuku huyai chatobaka maiguru ngavarowe so that vanodhila neshiti yavo isusu hatinetsane nevarume wenyu isusu hatidhumanise varume wenyu because hatina varume wenyu chete kana uri small house unogona kuita varume four uri small house yevanhu four yes because zvinhu zvakaoma mazuva ano kana uchibhadhara rendi ye about 800 us dollars munhu wani pamwe aigone anotofanira kuto share nevamwe varume e isusu tini hatina kuroorwa kaisu totongwa nani hatina kuroorwa isu anotonga akaroora atongani titongwe nevarume wenyu ndo mutsauko manje imimi munotongwa nevarume wenyu because imimi makaroorwa patoone mutsauko imimi munotongwa nevarume wenyu because imimi makaroorwa nditeerere sei handisi kukutukai vakadzi vemumba I'm giving you a life lesson. So number one lesson and but don't touch the phones of your husband. He is a husband, but he is a man. he is a married man eh? but remove that married is still a man vanonzi baba anhingi but murume ane mwana but asitiri murume so men will always be men hatina munhu wataka chero mafundisi anohura munonzi kana ndichiita malife panapa ndichinetsana nemafundisi ari kuhura ko kuzoti rakozi murume risingatombozive kana zvakazarurwa ko kuzoti rakozi murume risingambozive kana proverbs asi mafundisi pana ari kutohura zvekuhura zviya andi muri kuzvinzwa saka ndoda kuti mudziye izvozvo kuti mahure kristabero iri iri zikristabero iri zishanguiti zishanguiti remakeup rinogona kuita makeup zvingati one of the top tiktokers of zimbabwe international diaspora big shout out to you kristabero ari based kuuk uku ari very famous kutiktok uku anogona kunama ponzitsi totosonzisiwo kunama ponzikiri izihure iri zihure zihure rodanana nevarume nevakadzi iri zimu bisexual iyo zikirisi iri rinoda vakadzi rinoda varume iri woti unonetsa nezikristabero iri zihure rekupedzisira rinodyiwa beche nevakadzi rinokwirwa beche nevarume wonetsana nechipuka ne chinenge kristabero uri muka unosindikitwa ende kristabero anorwa amatu amatu hanzi mai matwins kane vana matwins anobika zvaya zviya kristabel anobika iro zimu resbian zimu bisexual zimu chakadaro zihure iri ndiri kuda kukuratidza type dzemahure dzaunokoe ende rinohura ririmo kuchi wakupiwa uri kusirawo uri kupi mazuva ano rinongoshiftaoka imo muuk imo mahure ari panapa hanzitaura zvinhu zvekure manzwa ana mai vari pano ende rakanaka zvisingaiti line mazamu umbangu hwemazamu wakasvika uko kwayo matako kwayo matonge mbiya dzechipostori kuita magaro kudai imahurai ndo vanhu vamuda kurwisana navo ivavo saka munhu wechikadzi number one usabate foni yemurume chero ekarira siya chero wakaona message sweet hati siya pamwe yarasika unongoti iyi yarasika ko iye kuda kuzoita kuti baba vemwana vanotoshaya kuti vanonogeza nefoni murume mukuru anopinda achinogeza nefoni ndezvekupi izvozvo e iwewe mukadzi ndosaka zvakanzi imba its not easy musha mukadzi unotoumbwa isu takazvitadza I'm telling you from a point of view yehure not if a merit because vamwe vanogona chetete chese anotiudzeiko zvomupa iye asina imba aa ah, ah. matoirasa because ini I'm a chemical engineer ndokuudza i point on a basis of a prostitute on a basis of a hure nekuti ndinonyengwa nevarume wenyu kwete varume vekure vemumusha ivava vekuzimbabwe and they come with stories mukadzi wangu anobata foni yangu tate ndichazichirega kuzondisendera message chichi unondisendera ndakubasa then ndongozodii ndongozoloka whatsapp mukadzi anobata foni murume atoonhapwa varume nhasi muri safe ndi kumboda kumbo kumirirai mukumirirwa nemwoyo nachristopher muri kumirirwa nababatai nhasi ndiri kumirira varume boys magenga mafero mafero men you know munhu kutotadza kumba make chaiyo kunzi foni munhu anorara iri pasi pepiro mumba make murume iyeye iwe mukadzi hausi kuenda kubasa murume iyeye ari kukuchengeta murume iyeye ari kubhadhara vana ivo venyu vese makaita kana vana three four vari kudzidza kumaprivate school murume hapana cha uda kungotsvaga kungotsvaga muromo hausana mudzi wakurwa kuti wakakwira mugomo kunotsvaga unoawana hauna kumbonzwa vakuru vachizvitaura izvozvo ukakwira mugomo uchinotsvaga makudo unoawana unoawana ukungati murume wako iwe for example ari chemical engineer kana kuti yes chemical engineer anoshanda kunestle uko kune tunosikana twakaitawo chemical engineering twakabva kunasti twakabva kuhiti twakabva kuuz tkunogeza kudarika iwe waakuda manje orit havachaite zvefoni mazuva ano vari kubasa ikoko unenge unosaka uchaisa chii manje unenge uriko wakutonotaurira bhosi wekubasa kwemurume wako kuti vedu ndipewo tebhuru ndoda kuona kuti murume wangu varume vanongoda respect munoziva kuti dzimba idzi kune varume vanozosvika pakuneta nechihure kuti ii asi mukadzi wangu ka rega ndimbotumidzira imwe mombe kumusha kwavo mukadzi akashingawo variko vakadzi vakadaro ende kuriko kumusha kwakadaro kwekuti kunotumidzirwa imwe mombe kwakabviswa mombe but zvinonzi ii rega ndimbotumidzira mombe kuna natezvera wangu mukadzi wangu ka its a definition of anounzwa ende chimwe chinoita kuti vakadzi vemumba murasike izvozvo kuenda kuna nachina china uko kuna na china china uku ndokunorasa vakadzi unonzwa makutanga makutaura zvinhu hii murume wangu akazi hautaure nhunha dzemumba mako kuzvimagurupu zvivakadzi zvimagurupu zvekumachechi kudi hazvita nhunha dzemumba mako unoenda nadzo pamberi pana jesu hmm. ana amai takazvirudza isu ana tatenda gore rinonzi tatenda akuzororwa futi ona yawe murume iye ndinofanai kusvika kumapena o oh. arasunga kudai takazviruza nekuti zvataingoita ndizvo takaita maproblem nana richard taimhanya tichinotaurira vanhu vemumaraini aripi richard aripi matambudziko emumba ezvo andimukona kuti ini ndinotogona kumi kana makuzoita makitchen pati makuta chi munondihaya ndimbodzidzisa vanhu taturuka ndikutoita marketing kana makuzoita makitchen pati machichi munondihaya ndini munhu wacho ndimbokushekai mumba umo mukaita dambudziko rako munhu wechikadzi ndosaka zvichinzi imba musha mukadzi unotomboita time yekuti hausi kudya nyama uchitsanya unzi murume anzi aane hure rekati e eh, ini zvehure inini mboro iyi mwari ini handingaigone kuikontrola asi mwari i am covering my house i am covering my marriage with the blood of the holy spirit chero murume wangu akafamba akaenda kupi 1000 should fall and 10000 will fall by the right answer but nothing will come through my prayer cover your marriage prayer cover your husband so that anoenda vachihura vachidzoka yes because haumbofa wakanamata munamato kuti mwari ndikuda kuti murume wangu asahure hakuna izvozvo its not biblical kuti murume asahure its not biblical im quoting scriptures here what happened to abraham abraham anga asina sara nahagai so its not biblical kuti murume asahure its biblical kutohura kunzi kwana murume ahura murume ari normal ukanzwa murume anzi ahura murume ari normal ukaona une murume asingahure murume wako is abnormal you need deliverance its biblical muri kunyeperwa nemafundisi enyu asingazive bhaibheri taakukuudzai bhaibheri ukaona murume ahura thank jesus kuti thank you but what happened sarah remained the first wife hagai was always second wife sarah remained the first wife you never saw sarah you never saw sara achiita ngwende ngwende ngwende azoenda kumawhatsapp group azoenda kunodii azoenda kunodii im just preaching the bible your bible says that there was Sarah and there was Haggai, one husband, Abraham, who later on became Abraham. This is your Bible. So stop kunorwa nevakadzi mahure evarume venyu. Number one, torai peni nebepa wakadzi imi. Ndakutokutichai number one, number one nyora pasi. Foni yemurume haibatwe. number one foni yemurume haibatwe wagona izvozvi number two ukaudzwa ziyana kana kuti guwa remurume wako nevanhu vekubasa kwemurume wako kana nevanhu vari kuona murume wako kuzi tiri kuona murume wenyu achifamba namainhingi vekwati iwewe tuka munhu auya neguwa iroro tese zvimwe zvinhu zvinoda reverse psychology ka varove nereverse psychology wovatuka vanhu vauya neguvayo mati chi mukuti chikwe musayamwa haite izvozvo jona haite kana chihure ndikumurambira ndopika neguva rasekuru angu rakavigwa pachuru havadaro museyamwa havadaro chasura chati bhuu havadaro mira nemurume wako vanhu vachiudza gosipi wozonzwa kuti ah mukadzi wako akaita noiziwe akaenda kunorova mainhingi vanga waine makuwa zvichinzi uri kuhura ha mukadzi wako anokuda shamwari unozonzwa murume iye akuuya manheru ah, iwo futi ione dhirama iyo ndozviziva ndakupindira mukadzi kupiko ah, kwaimi muchichi kuite ndazongokaviraika madhiri nchichi kwamunokumba mahura zvikubatikere nebaba mwe tiike zvinhu zvisinga uye murume wakutoita madhiri echihure nemurume wako kutosimbisa murume kuita kuimimi asika vanhu vakuona zviri kuitika kaumba ei pamwe pamwe ini ndatichembere ipamwe handisi kuzvigona zviri kuitwa netumasidu tutu ipi michiitei kaumba endei muno endei kana ukuku kuchivere uko budai kubudai maharari naye baba imwe muna maenda kunodya naye pachicken slice muna nhingi umu yekumaketi hazvida haitwe izvozvo ndai kuchivero uko ee kana ukoko kunonzi kuborodhe uku resikosi uko ndaiko kusina vanhu eh, but iwewe wauya uchiudzwa makuwa emurume wako nevanhu itai sin muraini mati chi murume wangu ahure murume wangu ahure munonyepa ndakagadzira murume wangu ndakamugadzira murume wangu ndakamugadzira ambova akahura wovatina vanhu ivavo woita sin murume achafonerwa hanzi ii mukadzi wako zvikanzi chii chaitika zvikanzi anga achituka mainhingi vanga vachiti wahure murume wako anokupa respect unoziva kune vakadzi eh, a lot of things are happening in the house but because vakadzi vakangwara vanomira nevarume vavo vanovharidzira ubharanzi hwevarume vavo pane vanhu kwete kuti murume unoona taka ndakanzwa imwe yandakatumidzirwa mirai ndikuplayirei mirai ndikuplayirei iri pano munzwe mukadzi asina kukwana iyi ndakati chiko mufeni yangu yekusouth africa south african fan south african fan izvi

Ah, ndoda kuti muteerere munzwe mukadzi asina kukwana mukadzi adedza sekuru hanzvadzi ya hanzvadzi ye sekuru hanzvadzi ya ya sekuru hanzvadzi ya mai vemurume sekuru hanzvadzi ya mai vemurume yadedzwa kuzoyananisa mukadzi adedza sekuru hanza kufumu inzwai mukadzi akafumuka hasana kuona kufumuka kwadai vakadzi vakafumuka dhodhi remukadzi do inonzi ndiri kukupai maexamples ka dhodhi remukadzi iri dhodhi remukadzi iri inzwai munzwe yo aonaka yo usashaise mukadzi bonde chete Aye but ngaza nditonge kwenzi ndiri mwana mudiki. Mwana mudiki wekuita sei? Wozi muzukuru andi muzukuru inini. Tera unzwe yo, itera unzwe yo, tera tera unzwe yo. Tisekuru vekupi vanouya vachitaura zvakadai kuti muzukuru hausi kugona kukwira in this generation. In this generation yemapono, in this generation yokuti vanhu vanogadzirisana vega, kugadzirisana vega mumba menyu imomo. Kusvika zvaita. Unodedza sekuru avo kuti hey murume wangu agona kukwira mukoro uno. Mukoro uno wemapono. mukore uno mapono kuchadedzwa unzi sekuru ari kugadzira zvaiitwa kare kusati kwasati kwaita mapono kusati kwaita mablue movie e zvino ukanetsana nemurume wako fix each other gadziritsanai muri two kudedza mhandu sekuru ndofunga sekuru avo vakatombokwira ye mukadzi muzukuru mukadzi wemuzukuru eh, muzukuru wangu ndikauya pana pevteme ndagenda ndingachingoti taura nyaya dzako iwe imagine ndisekurae muzukuru wenyu sekuru nepanapa handisi kufara mereji iri kundibhohwa so so so handizi saka ndiro nyaya ndosaka ndauya kuzoenzaridza nyaya dzenyu andika but uyo ataura chokwadi chake manje chokwadi chake ataura kuti iwe uri kumunyima bonde
mukadzi anonyimwa bonde nenyaya yekuti respect varume havazi mima robots ekuti murume abva kubasa wanga uchimutuka he chino wasodai wasodai wasodai then wakunogara po mukadzi wakunovhura makubo chiyo haundikwiri murume is not a robot game rekukwira nariaria should be sensual hakuzi kuti unobaya robot kwamurume kuti button number six chindikwira button number six chimbonyarara dambo button number ten chimbonyarara dambo kutuka button number six chikwira varume are human beings im talking on a basis yekuti ndaimbwa murume so you cannot just switch someone kuti wanga uchimutuka mai manje then wakuti ndikwire wakatogona iwe murume iye usambokwire izvi vanhu zvisina respect izvi ngaazvikwirwe nezvisekuru zvako izvo zvizvi

ndoda kunzwa kuseni kuti marova bonde ndisekura ndiri kurara pana pasekuru kuzi zvekuda sekuru vaitaura marketing yaya kuti ini ndogona kusvira muzukuru kana mwana wanzvadzi yangu akatadza kukusvira ndokusvira ue hazviitwe izvozvo this is a generation yewhatsapp and twitter and instagram kana murume wako asingakukwire find a way to massage the ego remember when i started this life many have ego men will always have their ego ndokutonzi ka murume murume asina pride murume rudzwai men will have ego as a woman maseja ego yemurume wako kanzwa murume wako ari kutaura kuti hausi kundirespect hausi kundidai kumbira ruregerero enda sara mubhaibheri ainzi akadeedzwa naabrahamu ainzi ati my lord i still remember my father panga wachina mai vangu vasati vazoenda kuuk um, dede vaiti vakadeedza mama e eh, mai matwins mama ainva kuti shewe biblical biblical wozoona kubuda kwaita mari ikoko dede vakubudisa mari vakudzokera vachidzokera kune vamwe vakadzi because baba vangu vaiuyoko vachiuya vakadai vozoenda kune vamwe vakadzi saka vakuenda wataiona kitu kitu kubvira kune musikana webasa aisirwa pocket money musikana webasa musikana webasa pocket money hanzvadzi dzamai vangu dzese dzaisirwa pocket money nababa wangu ninyangodzi shewe mai vangu shewe mai matwins shewe maivans shewe saka you have to massage the ego yemunhu varume vanhu vane ego haungaudze kunodedza sekuru hanzvadzi yamai vemurume kuti hanzi murume kana ndaakundikwira anomama zvautaurwa nemukadzi asina kudzidza izvozvo zvautaurwa nemukadzi asina kudzidza zvimwe zvinhu hazvitaurwe zvimwe zvinhu ndezvekuenda kuguva nazvo murume wako aikukwira kubvira pekutanga ndosaka uchinzi mainingi so find the way yekuti akukwire zvaaimboita pekutanga you missed it somewhere because varume havazi number one tati chii number one foni yemurume haibatwe number two usanzwe guhwa rekunzi murume ari kuhura nachakati auya neguhwa ita dhirama nemunhu iyeye mamisa munhu auya neguhwa kana iri hama yemurume ndo paunotopedzera stress dzaunoitirwa nemurume wako shauta hama yemurume iyeyo so that zvinova zvichinetsana nemurume wako kuti imi mama kuzoya muchiudza mukadzi wangu kuti ndiri kuhura nani makazviona kuti iwe ukutogona wakurwisanisa vana vana nyamunhu uri kusvika zvimanisani iwe kugara zvo murume wako wakutonga wakutovhara mawani saka anenge auya number two auya neguha rekuti murume wako ari kuhura ita drama uri mukadzi wombaka hapana anokuti because uri kurwira imba yako wakarorwa wakachata amwe wakaita romba rakanaka rekuchata uri kurwira so don't auya neguwa wese backfire ari kuuya neguwa iro pakai ndicheya humani wevarume vari kuura ari kuuya apa akagadzwa nani ucheya humani kana kuti akagadzwa nani usekretary hwekunyora varume vari kuhura musendiraini ari kukumva hambadei tarise murume wenyu ari pakati ndo vanhu vanoparadza dzimba dzevanhu iwawo nekuti iwe mukadzi wemumba ndakukotera bhaibheri ndakati abrahamu anga aine vakadzi vaviri sara nahagari its biblical muri kuzvinzwa saka musamvarira mama mada kuti my house should be perfect there is no perfect house there is just a woman who prays and a woman so choose a woman who pray is a woman anokunda miedzo kwete number two then number three point yechi3 yatiri kudzidza pane audio massage the ego of your husband massage his ego akauya akatsamwa pfugama pasi komati zvodiswewo nai matemai kochi kwaka mati todiiko nai gurumunzi zvino mukapenga kudai ndodii ndodzokera kumusha kwangu here nai munhu ana chera ndoona chera ndomahure anondifonera vazhinji vanoera mutupo vana mhofu zvana chera hazvina kana varume kanzwa chihera ane murume ane raki handinzwarwa ina handinzwarwa hazviitwe izvozvo hanzi chiko nemunhu ari kuchema hanzi mm, sorry to those who are married vari kuhurirwa futseke iwe unoda kuti asori vari kuhurirwa chirega ndimubloke katouya uchida kukumbula panapa ipeji rekukumbulana kuti sori vari kuhurirwa zvatanga patisha rega ndimubloke kuda kutouya uchikumbula vanhu vari kuhurirwa panapa uraniwe uraniwe uri mufundisi wepano

zvinachera zvimupoko zvemauro ikatipedze izvi mupedze mungonzwawo zvenyu matuzvi ndada kuti mungonzwa zvinoitika mudzimba izvi zvasekekayo haasi kuda sekuri haanei nezvepano hazvinei naye atosika mukatoona atoseka toratidza kuti zvamurutara ndezvenyu izvo ndagara naye ndomuzivahaisi kumira haizi haiwa muzukuru wabonde muzukuru wangu ndiwangu handichapedza hangu audio iyi it's a rubbish audio haufumure murume wako zvakadai haufumure murume wako zvakadai tombogumira pana panhasi da kuti muende nemalesson atingapedzi tichapota ndichiita ndichiuya ndichikudzidzisai vakadzi vemumba not as kuti ndiri kukudzidzisai nekuti ndinemba yakamira haa ndiri kukudzidzisai nekuti ndonyengwa nevarume venyu ndiri kukudzidzisai vakadzi vemumba kuti tiri kugona sei kunyenga i think you can see kuti i, I look like it ndikuchengetwa nevarume ine you can see the skin can tell huh? you can the skin can tell that your men are doing a good job saka ndaakungokunzwiraiwo tsitsi nekuti ndakati vakadzi vanondifollowa vakadzi vevanhu i will not leave you behind i promised you ndakati vakadzi vevanhu vanondifollowa i will not leave you behind so today what have we learned three lessons number one foni yemurume haibatwe ukakwira mugomo uchivatsvaga makudo unaona unodziona hombiro dzizi here hombiro unaona hombiro arimo nemboi nemboi arimo mumakomo imomo hombiro nemboi dzirimo so don't touch the phone chero isu mahuri hatibate foni dzevarume tikutaura zvatinoita isusu musabate foni isu satibati foni number two auya neziyana rekuti murume wenyu ari kuhura ngaamamiswe auya nedotcom rekuti murume wako ari kuhura ngaamamiswe ende ipapo pane 2a 2b 2b hautaure nhamo dzako kune munhu 2a auya neguwa mamisa drama to be hautaure nhamo dzako kuna mufundisi kuna mai mufundisi kuchina kana kune munhu nhamo dzemurume dzinotaurwa kuna mwari kuna nyadenga kuna musika vanhu kuna murenga so anoputa fodya ndopedu ipapo kana uchiita zvebhaibheri neanointing oil wotaurwa una mwari through matambudziko emumba anotaurwa kune denga only god knows how to give you wisdom to handle that marriage isu mahure isusu matambudziko haumbofe takambodzwa tichiti blesa wangu adai blesa tomuchuna nemushonga tiri kukuudzai zvatoita isusu zvinoita kuti varume venyu varamba vachiuya varume venyu varamba vachitipa mari isu tochuna mablesa nemushonga blesa we tune them with mbashto mbashtaulo we tune mablesa vachiuya akubuda achienda kumota kutonokora ivhu rekutsoka ivhu rekurudyi ivhu rekuruboshwe gacha mbotoro kocho we tune them saka imimi takukudzai tuning mechanism iri nani inohwina always because imimi mamutori pawinning side muri vakadzi vemumba pray for your husband pray for your husband so that tikamuchuna hatizomuchuniratu tomuchuna zvine zvinenge zviri nani bcause pane vamwe vanhu vasinganamatira varume vavo zvekuti tikavachuna varume vavo vanenge vakutoita kunge varume wemuno ivo vaine dzimba tonda ah, uyu murume uyu haana mukadzi anonamata murume aye kuti ndakamupfuwira musinona mudi mushonga bcause oita vamwe varume kuti unomupfuwira six months mushonga usati wabatira wonyatsoziva report ndeyekuti mukadzi mukadzi wakanunamata ya takukuudzai this you can only be told nemunhu anokudai ya kana uri mukadzi anonamata kupfuhira murume wako kwakaoma tinovarume iso vatoita six seven months wekutozoti mushonga yo wadaira because munozomboneta ukapa kunamata hamugari muchitanyaka munozombonetawo saka pamunonetera pai paisu tichingoramba tichingochuna chuna chuna chuna tiri kukuta kupai ma this you can never this aumbofa wakaudzwa namai mfundisi saiti pamuchaita mababy shower pamuchaita makitchen party machi hire me so that ndiri kupusha into destiny so number one no phones don't touch number two two a auya neguwa rekuti murume ari kuhura nhaarowe drama two b matambudziko emumba haaudzwe munhu kana uri mukadzi wemumba unonamata isusu mahure tinoshandisa mubashto we tune your men then point number three varume vane ego every man has ego massage ego dzevarume venyu usually murume ska zvinzi wiriranai nana amwene wenyu ana amwene wenyu anoziva tikumasong song twavaiimbira varume wenyu vachiri vakomana wakaimbira murume wako kasong kaaiimbirwa namai vake anodzikama ska zvichinzi ndisamuchizoona mahura akavhengedzana anenge achitodiwa nana amwene nekuti imimi vakadzi vemumba makamakana fongo nevana amwene wenyu saka murume anenge akuzoti ah, ava ndonhingika ava anongonoudza mai vake ah, ndovamwe andombofambidzana nawo ndo zvinokutarwa kunorameka ona amwene vakutowirana nehure nenyaya yekuti iwewo you missed it saka apa panoramba 3 pane 3a ne 3b 3a wiriranai neana amwene venyu kana amwene wako wakashaya enda unochera enda unonokora ivhu riri paguva paamwene wako ogara naro mubhodhoro mumba imo ndakudzisa imwe uroyi but uroyi uri easy uroyi usinganyanyotyisa hazvina ropa mukati izvo kana vamwene wamumba mai vemurume wako wakafa enda unonokora ivhu repaguva pamai ongonokora rekutsoka uko nerekumusoro uko woisa mubhodhoro kana zvarema zvomba kuti naye amwene mwana wenyu uyu uchitaura nevhu iroro takungouroi uri nanhuri uri easy wandikukudzidzisa kani because vamwana vamwene wenyu akafaka namwene wenyu akafaka nongoenda kwawakavika kumbudzi kana kuwarenzi kana kutoti ndakutomboenda wonokora ivhu repa kumusoroko unokora ivhu rekumusoro handi kumusoro ndokune kwakaiswa did ndokumusoro ikoko then kutsoka uku ndokune kusina kunyorwa uku wonokora ikoko woisa muchibhodhoro chibhodhoro chenhingi chinonyanyoshanda chibhodhoro chedowi kana chibhodhoro chidiki auise mvura kana chikana iwe kayakudaro woti zvako kana kana anetsa murume wako wongotora ivhu iro robata zvako kuti naiye amwene kana vaiyera kana wesa masango nai wesa vati ndodiiko nedangwe renyu iri wesa

hatizokuudzei zvese because eh, hatizokuudza ngokuudzaiwo zvokuti because ndofolewa kana vakadzi vevanhu handingangove pana pandichiti mahure hoyi vakadzi vevanhu vanodokuudzwa information so i hope 3a wiriranai nana amwene wenyu 3b massage the ego yemurume wako e murume akadeedzera mumba iwawo mva wadeedzera zvambarara pasi Kuti matiiko nhai museyamwa. Ah, zvino mukadaro zvinofamba nhai chasura. Ah, chidzorai moyo kani mhofu yemukono. Nhai dziva. Shuwa here dziva. Ndatyoka hangu rovako murume wangu. My human rights. Hey, chichi. Hey, chi, hey, human rights amai. kubuda mumba imomo unoita hure rimwe rekupedzira human right pane painoshanda mumba munotyokwa kana uri mukadzi womumba yutyoka because une vanaka vana ava ukasiyava amai vachauya vanei nevana vako vanei nezvavo ivo nevana vachauya saka mbatyokai nokuti murume haaziri iyeye anoita warid nenyaya yevana iwe ukamuramba anonoita vamwe nemumwe mukadzi tyokai so i hope i have taught you a lesson of life women andichakuudzei zvese zvimwe zvese ndozovengwa nemahuri andingakuudzei kamani ese mwanangu kobhobarwo ndiri mubedroom nasi ndiri mubedroom ndakagara zvangu mubedroom so i hope we have learned eh? ndadzidzisa ndadzidzisa ehe zvawanyora pabhuku pako foni yemurume foni yadhidha ibatwe number two a handiti kata kuenda kutwo a auya neguwa rekuti murume ari kuura ngaarowe two b namatirai dzimba dzenyu three wiriranai nanaamwene wenyu three a three b masajai ego dzevarume ndatodzidzisa so chengetai dzimba dzenyu asikana chihure ichi chichi hatizi tese tiri kurarama upenyu hwakanaka kudai vabvunzei mahure amwe angori mahure ezita hatizi tese esi mwanangu baba

ndakudzidzisai nditi aiwa i go deeper tichaita go deeper pandichazoita ndichikokwa kokwa pandee ndichiita ndichikokwa vakadzi vari kuchata nekuvakoka kumawomen conference chazvitanga zvangu mai manje chazvitanga ndakuita mawomen conference ndichitaura nevakadzi sehure ndikutaura semunhu akaroorwa because imimi muri kudzidzisana nevakadzi vemudzimba dzimba dzacho isusu mahure tinobaka varume unzi ndandiri kwehure kuba hure hanzi being a wife is hard work yes it's not easy charo being a bitch is not also easy kwatopinda so tichipfuhira varume nyama hanzi thank you chindimwairai malove nemalikes nsandaenda ndakupedza life kwatopinda tichienda kunopfuwira varume nyavo especially varume vanhu vanonamata aiaiaiai arume havapfuwirike zvekumhanya ivo havapfuwirike vanogona kuti vamupa chikafu so chavanenge vamupfuwira marutsiro avanoita anyway experience tagara nacho kachikuru tikutongokuudzai kuti namatai e eh, arume vanhu vanonamata havatoiti the dogs are beautiful kamde mm, upenyu wangu makamboona mahure anedzira nemboka ndi mahybrid kae pure beauty mapure breed adzizimbwa macross breed mapure breed ese unoratidza kuti ya iri ihure zveshu ratidza kuti ya ihure reclass nembwa three munzai vanhu vane mbwa mueurope three ratidza kuti iri ihure reclass munongodziona dzinogara dzakangodai dzakangofuta kudai good living munhu anoziva chihure cha thank you queen ndabatsira nditi hanzi a ah, ee ndakubatsirai nditika ee so that musazoore moyo kuti kwini vanongomira nemahuru chero vakadzi veye vandomira nawo but ndichikurairi ndichikudzidzisai on the angle yechi ye yatinowina nayo varume venyu mushare video kune vakadzi vemumba kune vanoita maconference vaya kune chichi so that vanoziva vano ndo three this if you learn these three basic things and i'll say your husbands will love you because mahure varume vanochinja mahure hapana murume kunzi ah, hure ranga ainaro 2012 ndo raachinaro 2021 kunyepa mahure ndowo munyama watiinawo tinochinjwa nevarume wenyu varume wenyu kana wakuona kuti tanyanyoita varume wakawanda anobva achienda pane mumwe but mukadzi first wife haachinjwe ani muri kuona first wife is always winning hapana munhu unozi ndakuchinja ndakumboda another first wife first wife mukadzi wekumba will always be mining saka muri at the winning side eh? saka musaende muchinotirova because this time ndadziudza mahure angu ngonzi mukadzi wanhingi auya kuzori wanhingi fonerana itai mawhatsapp group emahure anditi nandite whatsapp group emahure ndakangoita whatsapp group yangu yemadhata yandikubatsira vanhu chete handisi mawhatsapp kupe mahure because handiite zvemushandira pamwe ndonguva yandichikupa advice ini kuti chihure kwangu ndoenda ndega ndiende nevanhu ah, but imimi munoita zvemusangano sangano izvi itai mawhatsapp group emahure so that pachinobvira ini handi amusana mambona achiita scandal ndochitotyiwa nevakadzi vemunhu mandogara muno mandogara muno maanosanda ndofunga almost varume vacho mabhozida zvemamirioneya mirioneya macustomer angu but vakadzi vacho havanitangi andoziva kuti uyani ndototyiswa ndototyiwa musiti mandogara muno ndotyiwe ndozikanwa nzi iri hure ndotozikanwa nzi ah uyu taterecha si hure ndotokwirwa nevarumewo pane mumwe mukadzi akatomboda unichallenge achi ndakati ndinoya ndichikwirirwa mumba mako kana usingandizivi havana mushonga ka mumba memunhu wekumusha kana muafrica ndo munotyisa kuti a ah, unogona kukwirwa pambeda pemunhu pane hoko ukanamirira ipapo but avarungu avo Ona shunga ano mushunga ana mubhashito. Atotokwirwa amba mako kana usingazi akabva achikoka. Akati ah baba because I think kuti ngori mublack kachizve vanhu vatema totarisirwa pasi katoenda kunge vanhu vane namo. Saka ingofunga kuti ndiri vaenda kabva ku mansion tiger budiro i mansion ka. Mbaya shumba. Takakurira mansion isu. Takakurira man mansion. Saka ndakatongomudza ndakati nini nandisi munhu anotambura. Takakura chiwana zvinhu zvese. Ukada kundi ndokumdo kwirwa amba mumwe. Saka vanhu varumeswa nonse muno. nemaclients angu anitoziva kuti vakatondiona vanotonditsonya ziso mushuku ti mukadzi wacho haibo akasatondimhoresa itori nyaya ndomundo wamhoresa arume evanhu vakatoningori signal kana ari murume wangu client yangu akandiona mushop tsonya ziso wakasandimhoresa ndokumhoresa nemukadzi wako ndozvandotoita ino ane mutemo unopaka ndoto next time ndozoita master class yemahure ndakudzidzisai kuti munokontrola sei varume wenyu because this time it's a win win hapana team iri kuruza this time next time ndoita master class yekudzidzisa mahure kuti mokondrora sei varume mablessa enyu varume vangu ese muno maclients angu kuti anondiona good amax register kwete zvekuti unondiona uchindipfuura ah, totoenda makadii makadii ndichiona mukadzi makadii ya ndaite respect kuita hure hauzimuka ah, ah. kana uri hure hauzi muka utori munhu saka respectwa kutoti unondiona wondipfuura ah, tsonya ziso tanangotsika bhutsu ngoti uona kuti wandakuona kana kuti weti taita saini woti wandiona tasaini hanzi tata so hanzi ndoya Ah, ina msana nditori mhuka zvini nditori mhuka handitombori munhu ari right zvaya zvaya zvekuti handitombori munhu and handiroyeki ndozvandakanakira handiroyeki ah kunyepa hanzi chandeliya renyu rakanaka ndiore mubedroom i love you so much guys and chiregai ndiende damboenda kuinstagram i hope i have taught you akanzi remember this is a lesson take it home apply it and save your marriages makandikoshera mufunge mwa bye for now